Intwe bwakire erangeri ngo amasese gocha iga iga, amasese timoka gocha amato aa mana ne erasini intwe tobaito tokwanire, inchuo gocha magega iga, moikaranse toraboranie amaswali abere atato iga, ang'ana nare agendererete isiko aa. Iroka ase abanto baria abake bari bono bagosoa enyuo omo, tari baria basaririe enyuo, abande bono mwasariri, gose abande mwasire gosariri lakini nabo togochitanga nchirabagore mono. Enchungu baria motagete esoko, abanto baria motagete enyuo omo, okay? Bono baria twaberire enyuo omo amatuko amang'ana naro twebundisire, totagete gotebia aba bande bare bare getii bagochaka. Bono amasase egento nkere oro, ekero mogocha riko amasase tomanye ng'a ee, manye ng'a amasase narenge acha iga iga. Amachuma aino bono, nkaba abategereri mogosa gokwana. Amasase egento nkere ororo kiabeire gekogenderera ase chinyuomo chinyinge, rakini okonyora ng'a abanto bagogekora batari komanya. Bono kwa ekonyora gwasokire gochia omochie gete, buna inche bono nasokire gochia gokamba Namenye goika aria bokamba, igo mbegete okogoro okomo bokamba, igo mbegete okogoro konde gusii. Amasase nare abegete okogoro sobo kobwatekana chi akoigwa ng'a iga are obligated enchera gete um. Okonyora omonto akoibera omogaka oye chibese, gose omonto obobese omosa omokungu abwate boka iga akorosie. otoma gochia sobo. Ingote ngotaka gokwanera iga America because iga nomenyete. Naende abatari abagusii bono aba mpaka ebisaku binde. Okonyora omosacha agoakana chilate fee, okonyora omosacha erenti emoborete, okonyora omosacha chibiri chimoengerete, eh, omosubati chibesa chiaye iga abisete agochia komoboria ng'a besa gete ng'a aye chire, tabwati tabwati accountability. Ebataete gotoma chibesa gochia sobo. Haya. Onye amachuma aa kwanywa omete omosubati korwa sobo ng'ina atabwati enyomba it's understandable. Onye kwanywa omete omosubati nere first born ogosomia abana bamwabo it's understandable. Lakini I believe buna ng'aki ekero kwanyomire omonto Welma how are you? Judy ninkoroche Irene ninkoroche aye moka oyo one ninkoroche. Ekero kwanyomirwe omonto at least kore evaluation ye family eria omanye ng'aki gento ki baganeti. Amasasi bono okonyora tokoiba chibesa chia aba chia abagaka baito gose chi to mokoiba chibesa chiaino chiria mogokorera emeremo, kwaenda kwagachera mama omino enyomba, kwaenda gwakorera tata omino gento gete gete, oyi oirete chibesa abande mwaira chiloan y'emeremo, motatebetie abagaka baino gwatomera mama omino. Aya, abamura mbare. Bamura abande mbare otobwate bamura baminto, bono togochienora laisi, bare amasuru enyi. Nabo oranyore nobwate momura omino omotindu, nabo oranyore momura omino ere tamanyeti kwebanga, intagete moinyore ng'a omochieri mokoagacha, emechieri mogotoma chibese, oria nomochie obande. Onye kobwate bamura bamino, omosubati onde nere ochire omochie oyio. Kwarorire? Inche bono chibese chiria nkorusia bokamba nchikoira gosii, bakaba bamura bamai bakaba bamura baminto noo bare. Buna inche bono tata abwate abamura abwate abamura nine, abasubati mbare aria nine, eh, inche bono ndusie chibesa bokamba, ngasane nkoibera omogaka, make sure ng'a natomire chibesa ng'a agache enyomba, inche ngotoma gento gete yaani abasubati abasubati mogasaine koi korusia chibese korwa ase mosogete bari mochorete es enywomo, mwatoma gochia chinseino, lakini tiga mbatebi fast forward. naende bono twensi nabo tore ekeombe ekio, bono okonyora ore emiaka gete ore emiaka arobaini gochia igoro tochakere, onye kore emiaka arobaini na suino toraga bwooo mbwooo ore, okoenda gwachi konya korara chinyomba chia abanto, onye kore emiaka arobaini ekero okorwa ase okorwa gose na America okorwa aye na omosacha oo mwagenda mwachi korara hoteli, naende mobisa gochaka gochi kongamba bobe nabatebia ng'a noo tore twensi. kwarorire abanto baria totubire egesunte to- nto- nto infact toroche ng'a ntokeroche lakini ntokerochi pi ore oba forty pi iga tobwati nyomba naende mobase gocha kombori mas tiga kombori moborie amaswali amaange iga omwanyigure okonyora yaani aye seino noe otebererete eh ng'ai ng'a abana ba nyarebe abana ba nyarebe mochie oo toragacha naende mosacha oyo toplaneti komotiga infact omosacha oyo noe oplaneti komenya amatanga gakoba seino ninwe mogochi korara bwamamate. bw'abaamate ng'a ki? Ng'a kae oyonde enyanchoka na omogaka oye o nchong'a, baye bachie korara mwanyarebe. Aye bono ekero okogenda bwo otobwati mwao, aye nichio otebia omenyete. Chibesa chiao chionsi pi chiri kwabwate chinsinini, nse ino ochimenyete. Amasese. Aye bono otige kweagacha, otige enyomba yao, otige omochie oo ase gwachorire enyiomo, ogende ochie koagacha ase eyino, oagachere momura mokamura omino, okore ebiasara mokamura omino, abande naende bono abaibori baino nabo babasiriri, okonyora bono mama bosibore. Mama bosio boria noyo aramenyete esindi ng'a Penina gento gete, gento gete, Penina gento gete, gento gete. Bono okonyora ng'a chinguru nchire abaibori bagokoa, bakobeka kwaigu ng'a bono ogo ore buya, mh, omosubati nere ako ago agokonya sobo. Omosubati. Mbuya sana. Eh? Ah, pole omwana ori kondangeri tori gokani tori gotebia omosubati ng'a ki tabasa gokonya sobo lakini okonyora omosubati akorusia chibesa bobisi okonyora omosubati yaani inche nateba mobasa komboria manto ebinto personal ebi nebinto omanyete pi okonyora omosubati akoenda ore arusi nonya na akaribu iga edola otomera ng'ina aka eribu ibere oratomera ng'ina Na onye mama omino tamanyeti ng'aki ngotagora ande omochie bw'omwana oyo one, oroche onye gosaba omwana oo omoise koa chibese na rero, naende omosabe na rero. Alafu omanye konyora eschool fees, omosacha eschool fees iga eborete ng'a totaeti komomentera. Omanye konyora chisimi echi nachire totaeti komomentera. Omanye konyora ng'a yaani ebinto bisaregete mwao, lakini bono aye chibesa chiaino chiao nse inwe chikogenda. Amasasi bari more young onye gwachorire enyiomo eh ikaransa na omogaka oo tiga koiba chibese gotema chibese gochia seino omogaka oo atamanyeti ikaransa abanto baria mwanchire gosoa enyiomo ikaransa na omogaka oo omanye ng'aki chibese nkonyora chidora ikomi naye kwanyora chidora ikomi na isano omogaka ominto chibesa eria niga togotomera mama omino chibesa eria niga togotomera abana bamino naende amasasi. Ekero omosacha ataete gotoma chibesa gochia sobo, abande imoka gete ng'a ng'a bono iga akoba exploited. Omosacha ore sobo, sobo noyo agwenerete gotoma chibesa gochia. Omosacha ore sobo iga agwenerete arende abana bamwabo base erigwe. Buna bono omokamba iga agonseri nkoirana gochia gusii, eyio ne egasi yabo momura ominto bakore ki? Bandende, bono ekero nairanire nyomba, nkoirana nyomba, my brothers ibaoente bandende, ng'aki my brothers barengerereti nkoba. Eye negasi ya my brother, a make sure ng'a ekero naserigwe na abana nyomba, abana baragere. I was having a conversation with my older brother, nkamotebia ng'a my brother Gilbert, aye egasi yao okonyete ng'a Penina oserigwe? Eeh. Ang'o oyio antebie ng'a Penina bera aa? omosacha tachi kogochanda. Eye nere egasi y'abasacha. Egasi y'abasacha nogotoma chibesa gochisobo. Abasubati baria mobwate ebitina ng'a abasacha mobwenereti gotoma chibesa gochisobo, chibesa chi'omosacha chibwenerete kogenda sobo. Chibesa chi'omokungu chibwenerete kobera bwoye. Onye omogaka oo ogokwana nomogaka oo agwanchere ng'a ee,

Your brothers they are, they are nowhere. Mm? Egasi ya your brothers nokoren kwagacha emechie yabo. Onye bamura bamino bara abasurugenyi bwatana na chikamati chiao ba- tebi chikamati chiao ribaga okoiba chibesi chiomosacha oo tebi ekamati yao nakoyagacha tigakoira chibesi chiomosacha oo giakoira chibesa korwa oo otomere bamura bamino baikaranse bakonywa amarwa mm? O egasi y'obamura oyo abanto baria tobwate brothers, egasi y'abamura nogotoganya toserigwe erinde batorende. Chibesi chi'abasacha chigwenerete kogenda sobo omosacha. Abasacha mbare emana ande abasurugenyi. Amasacha amasurugenyi naria akonya gotoma chibesa gochi sobo omokungu korokio sobo omokungu ng'a nechichogo bare. Ng'a ntore iga ntore iga yaani abasacha mbare bagotoma chibesa chiabo chionsi pi nsobo omosubati chigochi. Barabwo mbamanyeti ng'a omochie obo noro okweagacha, alafu abaibori bagokwa, abaibori b'omosubati b'omosacha bagokwa, gose amatanga gakoba sobo, bono ekero chiko chikorera chiria okonya gotomerera chibesa chigocha chianyora ng'a omong'ina iga amenyete enyomba y'amaraba, chianyora ng'a omong'ina tomoagachereti, amachumba chibesa chiao na echiamoka ao chigwenerete chiagache seino, echigotigara extra. chimanye koenda ase obw'omosubati. Tinkoimokia chibesa chiane chionsi pi nchikobeka ase bw'ongwenyi, ongwenyi nabwate abamura. Abamura baria egasi yabo ninki? Aya, onye abamura b'ongwenyi bare amasurugenyi, gose abamura b'ongwenyi mbari kwenyara, mbabwatie abakungu babo. Abakungu aba babe egasi yabo inki baacharete omochie oyo? Omochie oyo obaachete, bacha babwatere egete ase ongwenyi agetigerete, gose ase bosibori agetigerete, bakae abamura bagache omochie oyo.

Naende onye ekero narenge omoke, omonto are gocha konyegonta ebi ebinto binde, anga nakorete things a little bit different. Ekero abanto bagogosaba chibesa korwa ase efamiri yago, the woman's way efamiri, it is okay, but kararigereria buna ng'a ki, mwaa enyomba nobegete, mwaa abana bao mbarweire eschool fees, chisemi chiaino nchiakanire, ikaransa nomogaka oo, tari oibere omogaka oo otome chibesa gochia seino. Marrying a breadwinner in African is one of the ways how you can live a shorter life, African proverb. Benji iga agoteba ng'a osa konyuoma e breadwinner. Aba ekero okonyuoma omomura omonene, eh? Gose ekero okonyora okonyuoma omoiseke omonene. Abanto baria monyuomete chi first born.

Ewiki egocha totomere omwana onyarebe eschool fees, ewiki egocha totomere omwana onyarebe eschool fees. Lakini koira chibesa bo nkunyu nkunyu, konya gotoma go chiseino, na bakabamura bamino bare oo, momura omino kare ororo, mama omino nogwenerete omorende, lakini onye gwachorire enyiomo, tiga koiba from your husband. Oire eloan korwa emeremo ogoservice omogaka oo atamanyeti, eh, aye chibesa ng'a nkwagache ore. Eh, okokorera ebinto abaibori bobisi, okoiba, you are stealing from yourself. Amasase bari more nyuomo, if you are stealing chibesa chi'omogaka ogo ogotoma gochia seino, you are stealing from yourself. Onye gwachorire enyuomo, kaba omonto ore truthful, nainwe amachuma risase ki riagocheire, riagotebiru buya ng'a eh, omogaka ominto inchoo ng'a ntobwate obokong'u seito na neba nabee Klemensia, Okay, karabwate agadora ak'emia. Amachuma ki twabacheire buya twabasabire ebese na obomaene mama narwarete, gose mama nabwate okoremerwa gete, tiga toikaranse toigwane ng'aki tiga toe mama a hundred dollars. Naende abanto baria motigete abaibori Kenya, ikaransa on a regular basis, this is something I did and I can testify. Every two weeks abanto baria moti motigete abaibori nka, mobwate abaibori. Onye kore married, inche nko address abanto bare married tari single.

gwatomera onye gose ing'o, omo- omosubati kwarusia chibesa korwa nkunyu nkunyu, gwatomera gochia inki. Bono obotaka bwamentekane, onye gotagete komanya the reason why marriages are failing, because you are one team working against each other. Ekero mogoaka omopira mokoroka enkoyo, abanto bare etimu eyemo bagoaka omopira towards the one side. Ekero mogochiesa netball, ekero okobwata omopira igo okobwata omopira oire this side eh. Tori kobwata ekero ore in the same team, tori kobwata omopira, oire omopira gochia ensemo eye, eh, kero ore in, you are in one team, ekero mogo discipline abana you are in one team, ekero chinlo chikamati abaibori abaibori bagocha bachaka kobarwania abanto bande you don't know that, when you are married. Igo more one team. Onye gogotiga chikamati chigogosareria ekeombe, onye gogotiga abaibori bagosareria ekeombe, onye gogotiga abanto b'ekanisa bagosareria ekeombe, okonyora omonto okondangeria ng'a naroche omosacha oyo ase gete, insa chinde kwaramoborie ng'a ang'e ogotoma. Naki morabe etimu eyemo, momanye gochaka goaka omopira enchera eye. Aye omopira kwabwatire omopira oyo, echi ne chibesa kwabekire koboko. na oyonde nabwate chibese, oyaminyoke ne chibese chiaye gochia, na oyaminyoke ne chibese chiaye gochia, naende motaete gontebia ng'a more etimu eyemo. Kera amatango akogenda, ninwe mokogenda mwachia korara bw'amaamate, kera amatango akoba ninwe mokogenda mwachia korara chihoteli. Ekero mogochia kogota ninwe mokonyora mobwati nyomba. Naki morabe one team as a husband and wife.

Ekero more moganeti time out, omosubati oibire, omosacha otomire chibese bobe gochisobo, omosacha otumire chibese konywa amaru, omokungu igo akonya kogora chianga rioka rioka. Ekero mobwate obokong'u obo bwa financial problems motari go play as a team, chibese chimanye as chikogenda, ekochi yaino ning'o? Nobwate ekochi egogotebia ng'a besa echi nchikoenda seino? Nobwate ekochi egogotebia ng'a yaya, onye gwatomete last month ntogotoma the other month? Naende abaibori sikuizi babeire abaworu. Tari baibori bonsi babwate your best interest. Abaibori nabo bagogosareria enyomo ase eng'encho bakonya gokobeka chipressure igo iroka bari more America. Okonyora mama omino akonya gokorangeria ng'a Penina, gento gete, eh Abu, gento gete. Yaani okonyora buna bono tata biara nanchete emechango y'ekanisa Nyasae one, omogaka oria iga anchete ekanisa sana. Bono okonyora gokirete iga okorangeria ng'a eh msichana wangu, eh mzuri, eh. Iko mchango ingine hapa daddy nabanchete igo naende nabagoaka esinto buya sana genuinely ere bono buna omonto o nyasaye mbuya agoaka namanya komoira ring'ana unajua daddy hii wiki hatuko sawa abaibori mbuya bakorangeria togokania omoibori oo ogokineti ogosometi buna ere oretete omwana oye ng'o mbu tasaba chibesa lakini igo nkoira na emesa naende oroche tata biara onde omong'aini are tata biara tari momura oye agosaba besa abasacha baria morema aa. Eh, mogotugwa abakungu mwachia gosaba abasacha chibesa, chikorera nchire chinching'a, chikonya gosaba bamura babo chibesa. Karaetere ase moka oo orakwane na moka oo. Bono ekero amborire igo omogaka oyo namaete ng'a bono nkonya nanchi gokwana na omogaka. Naende ensa chinde nabo okonyora, omotebi nang'a ki ewiki egocha toche toe dadi ang'e nonye four hundred, three hundred chire mokoigwana, eche ki gegocha motome chibesa.

Aye nyareso, abaibori barendwe abayiri bakonywa, lakini risase ndikoira chibesa omogaka oye atamanyeti bonkunywa onkunywa onye gotoma gochisobo amasase stop stealing from your self onye toramanya bo tiga ngotebi. Ekero okoira chibesa chiao gwatomera gwatumera abaibori bao, gwatumera abanto omosacha oyo atamanyeti, you understand? It is a crime. Tebia omogaka oo buna ng'aki nyarebe narwarete. In fact motebie obomaene, nonye na omogaka oyio ago appreciate. Amachuma tebia omoka oo obomaene, you know why? Amasase naire chisemi gete chiokomanya ebinto gete motamanyeti, ikaransa nomong'ina oo motebie ng'aki, Omong'ina Nyareso naganetie ebinto, naende ensachi inde Nyareso. Mokaombora nere omanyete amaito ayio y'omong'ina. Inki bono okogenda ochie ng'a naye onya gokorera mama omino ebinto, ki kwanyuomire ebundi, kae ebundi y'emeremo erende omochie oria, amasase ki kwanyuomire efamiri, focus on kobeka efamiri eria together, tiga gotiga efamiri eyio ng'a aye bono nefamiri yao ofokaseti ase kwaruete, naende let me tell you one last thing. Efamiri eri kwaruete yansi bampiche manye kobatebia advice eye ngende nchi korigia endagera yane. Efamiri eri kwaruete nobaa chibese nobotabaa chibese.

goika bagwanche. Lakini abasase baria mwachorire enyomo, let me tell you, onye gwachomire gwachorire enyomo, tiga ndagotebie, before otaraegwa emeremo eye, omosubati narenge orenge before you, ekero ogocha korikwa, abanto mbare bakorerete chwi interview. Alafu omogaka oyo akarora ng'a ki, Penina nere ndarike emeremo eye, tari inche narenge omotang'ani my husband are koega erinde anyuome. Abasubati mbaro obachete, naende tokaba ng'a mbaetererete bakarigererigwa. Abasubati mbaro barigereretigwe otararigererigwa, omanye korwa oroche oro abasacha baria bare conscious, tari baria mokoa abanto abana mwanyuoma ase eng'encho y'abana. Amachuma aria achiete agachia akarigia omosubati akointerview, akamanya kohaya ng'a bono tiga anyuome Penny. Mbaro obari monyuomete. Abanto bari chi chi eh, former employees, abanto bari barenge before you, akonyora nyoko na iso na basubati bamino obanchete abakori emeremo baria abakoro kobwaye bono kwarikwa. Aye bono kwarikwa omokori emeremo okonyora amasase ande agocha omochie aenenete akagete ng'a ng'a bono nararenge the best. Nkwarenge the best. Mbareo batigirwe abaibori banchete, mbareo batigirwe chikamati chianchete, aye bono ogwacha in fact okonyora omosacha omosubati oria agochora family temotageti. Bono amasese tegerera, ase onyuomire na okogora obwanchani, tiga obwanchani boria bwa omosacha oo, obwanchani bwa abairi ba omosacha is very expensive. goika obogore, goika o make sure ng'a nyoko biara naragerete, goika o make sure ng'a chikamati chiao mbuya bire nchire, obwanchani bw'omosacha oo ase osogete onye gotaete efamiri eria egwanche my friend beka efocus iga aria iga aria bwoe nyuoma okonyuoma, nyuoma toiyo okoenda ng'a ochia gwanchwa ekieni. Omosacha oo nere ogwanchete ekieni, omosacha oo nere omanyete obuya bwao. Banto baria mbamaeti kieni, omosacha oo nere ogokorigereria orang'e omobere na omuya obwate. Omosacha oo nere ogoko- omanyete obuya bwao, agerete akagochora korwa paara. Abanto aba bande bonsi pi aye na omokori emeremo gwacha. Onye gwacha omokori emeremo, if you cannot do your job well, aande eventually they will fire you. In fact, tibagokoroseria obogima bobe unbearable mpaka ong'anye. Igo otarang'anya, tiga konya koenda seino aria aswanchire abanto baria bagwanchete, seino obagwanchete, lakini iga ase okoenda obwanchani ogochia korigia, these are total strangers, mbabwati mabera ase ore. Mama omino omote ng'a mama rero timbwati besa iga agokororera amabera, lakini nyoko biara onyuomete momura oye omoengineer. Naende insa chinde tari ne nonya ne chibese, nonya ne chitabia, abanto bare na chindegega iga bagenda mpaka Kenya bagenda sobo mbari kogenda sobo omomura omenya korora gwachaka igo omenya goteba ng'a omomura oyo ganchandete tokoragenda orakwanie abaibori baye aye nong'o okoria emeremo kwarete omochie oyo buna ogokora emeremo iga they are looking at you barorire ng'aki omosubati oyo ng'aki agokora emeremo. they will fire you and they will always miss, always miss abakora emeremo bari bachiete aye okoba fired naende omosubati onde aretwe igo manya ase ochichiete bwoo ari nemeremo it's a place of work treat it as such tiga kogenda ase onywomete bwoo ochie kwebwatoka noe inche omonwe oyo hee tinkonyoira bokambanga naseriwe ekero ngoika aria Aria bokamba, Tingokwana mang'ana ande, gongokira-kiri chianga mbegete chintambe kabisa, endagera noere kabisa, inche tintageti inchwe koria mang'ana anche ense eye, naro emenyirie emiaka oroche bono abana bane bamerire chinderu. Bono abana bane ki bamerire chinderu, bono ngosika o nkare. Tari ng'a ogende omenye gochia kobeka chirong'i gochia gusii ng'a bono oendore enyonga iga aria ase onyuomete, abasubati baria aria chikamati chiao, inche tageti kokorora obuya bwao, genda aria buna omokori emeremo. eagacha omochie oria make sure ng'a abaamate mbuya bare. Tiga konya koira chibesa kwanya gotomera abaamate korwa seino. Abanto ba seino babwatoke amasase, bwatoka abanto ba seino buna kwabwatokete orobere rwa nyoko. Onye gwotaete gokonya abanto bamino, ikaransa na employer yao nyetebie nyee eproposal nyetebie ng'aki my supervisor nimbwate okogania na gento gete gento gete esupervisor gego disapprove oirane naende buya tiga go compete na abasacha tiga kweibera ekero okweibera aye bweka naye okwementere ogotaka you will look back one day ong'akere mbuya mono nyasae oyo.